Mema obi biara akwaaba ɛba water GSM so. Enti no, drivers sɛ wo install a, wobɛkɔ start. Woba start hɔ a, right click start no so. Na waba device manager. Ewie a, na afei make sure sɛ o drivers no,

Ese aestate awie. Ɛno na abɛtɔ ha no. Na afei, wo phone no a wobɛyɛ no, pɛ any, any empty ke phone na dum ani. Wodum ani a, fa cable no hyem. Wode cable no hyem a, ɔhu sɛ asei, yɛwɔ nneɛma mmiɛnsa bi wɔ asei a, ɛyɛ yellow, yellow si nkyɛn. Hɔ na ɛno nso bɛba. Nti yɛnhwɛ. Sɛ ɛna aba wɔn MT65XS preloader. Sɛ wanyɛ fast a ɛbɛte akɔ. Ɔn sɛ ate kɔ. Ɛte kɔ a tu cable no firi mu na san fa hyɛ mu biem. Ɛbɛsan aba biem. Sɛ ɛna aba wɔn bɔ so mmienu na afei bra update drivers. Ɛsei deɛ ate kɔ but yɛanya no. Now aba browse my computer. Na wakɔ browse. Yɛɛ drivers no yɛde baa desktop. In case sɛ wo deɛ ɛwɔ wɔ hard disk no so a wobɛkɔ hɔ but yɛ deɛ wɔ desktop. Nti woba desktop a file no na ɛwɔ ano. Bɔ so baako na bɔ okay no so. Na afei bɔ next. Sɛ ɛɛ nsɔre da sɛ ansɔ awie. Nti ewie no din yɛ de ma nie. Preloader USB VCOM port. Nti anytime biara a wode MTK phone biara bɛhyɛ wo machine mu biara no, edin a ɛbɛba nie. But sɛ wonya install drivers no a, edin no yɛ MT65XX Preloader. But after installation no, na asesan aba sei. Enti sɛ wode mt wode fon bi ahyɛ wo machine mu na sɛ din no ba MT65XS Preload a, ɛno kyerɛw sɛ wunnya installe MTK drivers ɛmma machine no. But sɛ din no ba sei so a, ɛno kyerɛw sɛ wa install drivers no. Okay. Yɛn confirm hwɛ. Ɛsɛ yɛ install yɛn hwɛ din a ɛbɛba machine no so. Sɛ wohwɛ ha a, yɛdi kan hyiam no ɛma ha sei but sisi a yɛn install awie no ɛma ha biem because nneɛma a ɛwɔ ha bia ne nneɛma a yɛnya install ne drivers ɛma machine no ɛno nti na yɛde yɛn first start ɛba ha no because na yɛnya install drivers no ɛma no but sisi a yɛn install drivers no ɛma ha biem ti yɛnhwɛ ɛbɛba under port Ma tu kɛm na fim, yɛnsan nkwante biom. Ɔn pot ate kɔ, wanyɛ fast a ɛbɛte akɔ saa. Nti ntɛm yi ɛsɛ ɔyɛ fast. Nti ɛba a pot no bɔso mmienu fast, ndze aba hɔ. Menim sɛ wohu deɛ a. Ɛna ɛbaeɛ nkyɛ ɛbaeɛ na ɛte akɔ nti ɛsɛ wɔtɛm yɛ ɔna yɛ fast ɛmu ntaa nda pot wɔ ɛna ɛwɔn piri no da yɛ bikɔn pot ɛna ɛwɔn ɛte kɔ nti ɛne kyerɛ sɛ yɛ install phone drivers afei nso no ɛyɛ MTK phone in case sɛ wɔne gye ho sɛ ɛpɛ sɛ osua mobile phone software so a Sɛ wofrɛ nɔmba yi a, tim no bɛba abɛkyerɛ kwan a ɛfa so a yɛyɛ no, na wɔn nso asan ama all the sources a yɛde yɛ saa adwuma no nyinaa. Na before abɛfrɛ no, make sure sɛ wowɔ laptop. Wonni laptop a, mpakyɛw mfrɛ. Wɔn ba ɛyɛ twenty four hours. Wɔn akyerɛ biribiara na wɔn asan so wɔn all the softwares. Kwan yɛn fa so a yɛyɛ any software biara na wɔn akyerɛ wo. Afei nso woyɛ obi a ohia PayPal account so a ɛno nso yɛ create bi. Anaa ohia PayPal fan so a ɛno nso yɛtɔn ɛno nso bi. Sɛ wokɔ yɛ website a ɛyɛ mobileunlocks.gh.com so a Wopɛ any box bi ato so a wokɔɔ so a yɛtɔn box no bi so ɛwɔ hɔ. Saa nso na ebia wopɛ sɛ activate wo box Miracle, Adventures, Aladdin, Octopus, Z3, Infinity, any other box biara so a wokɔɔ so a yɛ activation wɔ hɔ. Yɛbɛtumi atiatia ama wo. Saa ara nso na wopɛ any other crate biara a yɛde yɛ saa adwuma software so a, ɛno nso yɛtɔn bi. Samsung crate yɛwɔ bi wɔ hɔ, yɛwɔ Mega crate wɔ hɔ, yɛwɔ Zetel crate wɔ hɔ, any kind of crate biara no yɛwɔ bi nso wɔ hɔ. Wopɛ more information nso a, wobɛtumi afrɛ nɔmba no anaa WhatsApp yɛn nso a, yɛne wobɛdi nkɔmmɔ. Nyame boa a, ɔkyena yɛbɛhyia. Bye bye.